Salam aleýkum mähriban doganlar. Gowmy ýagdaýlaryňyz? Her biriňize jan saglyk arzuw edýän. Öňki wideomda saçym syr durjak diýdim, nähilek bolar diýip bir degişme etdim. Men ömrülla saç syrmankäň halamok. Şondan gaty görmäň, bagyşlarsyňyz oýun etdim-de. Bolýan. Oýşim Şeýleräk bir gürrüň bar. Men soňky goýan wideolaryma üns berip sereden bolsaňyz, şonuň her biriniň manysyna, mazmunyna, ana, bilýäňizmi, bir adamda ine şu ýerinde düşünjesi bar adam bar bolsa, düşünjeli adam bar bolsa, Bir hiç haçanam bir öz wyždanyny düşündirip nädip aýtjagyny bilemokdary. Nirede bar adamy zulum işi bilen zorluk işi bilen öz şahsy bähbidi üçin pul gazanyp bermek. Ana Halmyrat Garila düýeçi Sapar Maşeýnik we şuňa meňzeş beýleki dalboýaplar bar. Ony ediň, muny ediň, ýola çykyň, protest ediň, ýene näme ediň? Näme bähbidi bar şoň? Şony aýdyň-da! Şo protestiňizden näme peýda gazandyňyz indi? Hany, çykaryp bildiňmi oglanlary? Tutulan oglanlary bar, gyzlary bar. Ýigrimi sany adam tutulypdyr. Entegem ýatyr şo ýerde. Men anygyna ýetip, ondan gürläýin diýdim-de. Konsulstwa jaň etdik, soradyk. Hakykydam ýatyr eken. Hany götlerinde gaýratlary bar bolsa şol adamlaryň. Olar halkyň aladasyny edýäler-ä. Halkyň aladasyny edýän bolsa goý diňe çykarsynlar. Olar halkyň aladasyny edenok. Olar öz jübüsiniň aladasyny edýärler. Gara nebsiniň aladasyny edýärler. Nide bara olu näme diýen? Bir gepinde, Tutuň, uruň, ýenjiň! Sizlerem bolsa olaryň gepine gidip. Men indi näçe wideo goýýan. Bir giden wideolaryma kommentariý ýazýaňyzda sögüp, her hili neme edip. Bir zat diýsem maňa söýükýä diýýäňiz. Bir düşünjesi bar adam, dünýä garaýşy giň adam. Hiç haçan sögüp hereket etmez. Men söýükýän, näme üçin söýükýän? Siz söýükýäňiz, men hem söýükýän. Orslaryň bir sözi bar, kakoý priwet,

Gördüňiz, howp döredi. Ýöne biz şony näme üçin çekýäs şonda-da? Näme üçin çekýäs biz şu çilimi? Şu öýkenimizde howply diýip ýazyk dura. Özüňiz soragy, öz soragyňyza özüňiz jogap beriň. Ýa bir Indi siziň hem bir doganyňyz bar, garyndaşyňyz bar. Bir göz öňüne getiriň, meselem, indi siziň dogry garyndaşlaryňyzyň birini tutdular. Hä, gynap urdular. Ony yzyndan sýomka düşürip, zat edip, onam wideo çykardylar. Siz özüňizi nähili duýarsyňyz? Adam başarsaň ýagşylyk etmeli birek-biregiňe. Ýagşylyk etmek iň gowy zat. Bir Mena Hudaý bagşy aklym syganok sizlere. Her hilek dik görýän gowlaşanlar bar içinde. Bana ýazanlary zatlary poçtama. Sag bol agam taňar ýakasyn diýen gözümi açdyň diýen. Size de sag boluň taňar ýakasyn. Döwletiňiz artsyn. Allajan wepaly Oglan wepaly gyzlar bolup Watanyň baýdagyny hemişe öňe parladyň. Oýşum ýenem bir maslahat. Men oturdymda şeýle bir karara geldim. Men şu hepdede iki gezek, most üç gezek, most bir gezek ýöne toşna bilemok, ýöne bir kellede bir planym bar. Eee Islendik bir raýata jaň etmek. Telefonda. Ýöne onam gurnalan ýene nämeden diýersiňiz. Ýok. Gurnalyp zat edip oňaýlyk zat bolmaz. Ot naprimer lýuboý adama jaň edýän. Şol adama-da sorag berýän. Ol adam şo soraga jogap berýär. Men onuň ses ýazgysyny alyp siziň dykgatyňyza ýetirýän. Eý gepleşigiňe mady duýdansyz jan. O soraglary siz beriň. Meň kommentariýamda ýazyň men poçtam ýazaryn poçtamda ýazyň. Gyzykly gyzykly soraglardan. Gowy biderek bolgusyz soraglary ýazsaňyz ýene näme etseňiz men ol soraglary bermer. Öňünden aýdaýyn size. Ana has gowy zat şu adamlar bir düşünjesi şonda может üýtgär köp siňki. Entek müň ýaly Gepleşik hiç ýerde ýok. Men şu gepleşigi döretmekçi. Halkyň içinde. Ähli welaýatda, ähli ýerde. I özüňizem tanaýan adamlaryňyz bar bolsa, meniň elektron poçtama şol adamlaryň nomerini ýazyň. Men we şo nomerlere jaň edip, real hakyky gepleşik edip, Şolaň berýän jogaplaryny siziň dykgatyňyza ýerine ýetirmekçi. Sizi näme gyzyklandyrýar? Meselem, sorag. Özüňiz tapyň, oýlanyň görüň. Ýurduň içinde näme zat hakda bilesiňiz gelýär? Gowy pikir, manyly pikir. Bolýar. Ýenem bir zat. Siziň dykgatyňyza. Bir gaýrat ediň däni düzeljek boluň. Erbet işlere özüňize baş goşmaň. Samsyk işler bilen meşgullanmaň. Menä uje çykyş edýänleriň köpüsini uje tanadym paçti segsen prosendini. Kimiň kimdigini, kimiň nähilidigini. Men gatowy bilýän. Ony ýenem bir zady aýdaýyn, berk belläň. Ine, biziň ýurdumyz Türkmenistan. Indi işleseň iş bar, ýok dälde. Dogry, agyr işem bar, ýeňil işem bar. Işiň ýeňil-agyry ýok. Her hili iş bar. Adam. Muny bilýäňizmi? Jan etse, hereket etse iş tapylýar. Lýuboý ýerden. Bäş barmagyň deň däl ine şu bäş barmak. Ýöne ine käbir adamlar bar, hemme kime degişli däl, ýene beý diýse her kim özüni parowoz ýaly çekmesin. Prosto ýene men gürrüň berjek bolýan. Şo miting diýä ýene näme diýä çykyş edenleriň köpüsini men aýdyp berýän-de. Indi ilki bilen bir erkek oglandan başlajak. Adyny aýtjak gel. Saparmyrat Baýramowiç mi nämemi, Çişik. Bäh, bok garyn, gözi lompa, şarik. Moşennik. Ana şoň wideosynda çykyş edýä. Edil şu meňki ýalak gök futbolkada biri. Agzy gara maskaly. Ana şol adam Lebapda ýaşaýa. Öň ýaşan, häzir türke gitdi. Men ol adamyň nähililikdigini gaty gowy bildim. Tanadym sesinden, hereketinden. Ol adam näçe adamlaryň durmuşyny ýakan adam. Näçe adamlar. Indi siz hökümetde adalat ýok diýýäňiz. Eger adalat bolmasa, şol adam öz işinde işlärdi. Näme işde işledi şo? Bilýäňizmi? Bileňzok. Ol adamlary urup, gynap, Abdyşükür diýen ýerde işledi şol adam. Şoň ýaly. Köp adamlary zaýalady şol oglan. Mende aç-açan hakykat aýdýan. Onsoň elbetde ony hökümet gördi, edýän işini, şeýdip işinden aýyrdy. Ýöne hökümet diýlen zat oýnanjak zat däl. Ondan ama Türkiýe gitýär. Türkde-de hondan bärsi bolup, blatnoý sorap. Yani şoň ýaly. Özem öz gyzyndanam 10 ýaş kiçi gyzy Öýlenen şol adam. Öz gyzyndan on ýaş kiçi gyzy. Kerkide ýaşaýar şu. Men adyny aýtmaýan. Ýöne özüňiz görersiňiz, zat edersiňiz. Ikinji aýtjak zadym. Halmyradyň nemesinde, Garilla Halmyradyňkyda mitingde çykyş edenleň biri. Bir zenan, birem erkek. Olar barada aýdaýyn. Olar nähili? Biziň ýurtda ine şu zenan barada aýdýanda, saňa degişli şu zenan diskotekalardan diskoteka gidýär. Ýaş gyzlaryň başyny, kellesini aýlaýar. Şeýdip, birnäçe gyzlary Indi häzir ýol ýapyk. O döwürler daşary ýurtdan türkler zatlar gelýärdi. Men hudaýlygym, dogrymy aýdan çörewşin, dogrusyny dogry aýdýan. Sen men gördüm men lişni. Sen maňa-da türke meňzeýäň sen zat diýip. Bir gyzy men keýmede berip düşürin. Ýöne beý diýse, aý eýle beýle diýerin, ýöne hakyky çörek bolsun diýýän. Ýöne çörek bar. Dogrusyny dogry aýdýan. Şala şu aýal köp gyýyldyry. Şoň ýaly aýdýada. Sutinýor. Weli näme gyzlaryňky nähili weli. Mama Roza diýýäler şoňky ýalak. Eli tam sutinýorşamy. Şoň ýalak iş bilen meşgullanýa. Soň türmä düşýä. Basylýa. Soň çykýa. Soň çykandan soň ony kim işe alsyn. Indi şonda-da hökümet şoňa, Bar, bolýa, git uborşşsa bolup işle köçede diýýä. Ol oň ýaly agyr iş etmäni, ýene şu öz hereketinde türke gidýä. Ine size hakykat. Onnoň. Ýene bir zat. Şondaky oglan bar. Ol oglany men gowy tanadym. Ol oglan näme edýär? Mekdep okuwçy gyzlary bolýar. Şo gyzlary zynalaýar. Birem däl. Özüm seýdiden olam. Seýdili. Men size aýdaýyn. Ana. I basylýar. Ana. Ana uzak mı? Sorak görün özümden. Onda e, neymemiş? Hobimiş. Hobbisi bar eken. No näme hobbisi bar karoçi her gyzy znalaýa şoň gyzlygyny bir salfetka alyp şeýdip ýygnap goýýan eken. Ýöne türmä basylýar. Soň çykýar hökümet günäsini geçýär. Indem türke gidýär däni. Paşar paşar eden bolýar. Ana, size hakykat. Men leşin olar ýaly adamlar bilen oturmaýanam, turmaýanam. Hakykaty bilesiňiz belli, dogrudan. Indi size dir hakykat. Meni kim diýeýin, tanaýanlaryndan. Tak. Ol DWT. Mi, DWT-mi, DWP-mi, näme zat şu. Şoň hemmesinde miting geçirenleň biri. Onda üçüsini-de tanadym men. Gara futbolkaly biri, ak futbolkada biri i muň ýaly ýalykda biri. Şo çykyşlaryny görüň, ynanmasaňyz. Olaň biri Marly. Näme diýýär? Oglanlaň biri. Uje oglana ulahan adam ujo. Ol bir gün bir inwalid gyz ýola çykýa. Şo gyzy maşyna mindirýärler. Näme maşyny bar? Gyzyl, pamyň 7-njisi bar öýden şoň. Olam hökümediň haýryna geçdimi neme. Şu maşynyny mündürýädäni çabyr neme edýär. Bir soň zyňk gitýär. Davno bolalar şu. Öň köpden bäri. Ine size hakykat. Türmä düşýä tože. Onsoň gidýä. Türke gidýä. Iliniň obasynda ýaşamana indi ýüzi ýok da. Maşgalasyndan aýrylyşýa. Nämemiş öňe diýen bolýa. Zada haramzada bilen. Beýleki biri bar. Metjide girýär metjidiň pulyny ogurlaýar. Iler hudaýaly goýýar a. Ýa ak futbolkaly. Pul ogurlaýar. Öwlä başyna barýar, iller öwlada başyna zat aýlaýarlar. Şu enesi atasynyň meme mazary ýitmesin diýip ýok bular Eý karoçi bara türmä çüşe şoda. Çyk ya, taşa gidýä. Indi kime ynanmaly men? Sorag. Şolar ýaly adamlara ynanmalymy? Indi ýenem Miriba çykyş edip beren. Hor hor hor edip kepkalymy nämelimi? Ol öz bajysyny zyna edýär. Gyz jigisini. Ondan hem çaga bolýar. Şunu menden Türkde hondan bärsi nämemiş. Ulaly oň olmadyklar da. Ýene bir zat diýsem maňa at takan bolýaňyz o.

O biderek Daşoguzda gördi, Lebapda gördi seni. Ýene näme? Sen kimdigiňi bilmeýändigiňi öýdýäňmi? Bilip aňarsyndan geçýä. Ejem ogly sen. Aýtsaň aýdybermeli ýene-de kän zatlar bar. Garaz adamlar bolar bolgusy zatlara ynanmaň. Bäneje daşary ýurtda çykyş edýänler bar. Öňki çykyş edýänler näme indi Halmyrat Garilla, Sapar Yklym. Saparmyratmy, Saparbaýramowiçmi, çişik, şol düýeji, düýejiň ogly, Arslan düýeji diýýärmi, nämemi? Ýa onuň ýene kim bar? Leýla bar, Kamyl bar. Onsoň Sähragül bar, Garillaň gyzy. Beýle ikinji gyzy bar. Allamyrat Rahim diýen bar. Olar näme üçin bizde Normal ýaşap bilmediler. Ýa normal ýaşaýan ýaşap ýörler. Gülýanak ýaşap ýörler. Olar bizde haramçylyk etjek bolup, ýa şonda hökümet bir himdar da, her himli. Hökümet günäsini geçýä. Indem daşary ýurtda adam bolan bolýa. Olar nämäň hasabyna ýaşaýarlar? Nädip jaý edindiler şoň ýaly? Nädip maşyn edindiler şoň ýaly?

Jogap berip bilýäňizmi şoňa? Näme soragyňyz bolsa, näme barada? Lüboý zady kommentariýada ýazyň maňa. Men jogap berýän şoňa. Ondan Hudaýa şükür, Allajana müň şükür etýän men. Ýurdumyz öňe barýa. Halkyň aladasy edilenok, ýene näme edenok diýýäňiz. Gül ýaly halkyň aladasy edilipdi. Çynym bilen aýdýan men size. Men öz gözüm bilen görýän. Bir zat bolsa maňa ýene nämäň agenti, ýene näme diýýäňiz. Ýok. Ýalan zat. I meni goldaýan oglanlar, meni sylaýan oglanlar, gyzlar, doganlar. Men şu wideoň aşagynda özümiň elektron poçtamy goýjak. Hemmäňizde telefon bar. Ýüzüňizi görkezmäne gorkýan bolsaňyz, ýüzüňizi görkezmäň. Öz sesleňizi Meň poçtama ugradyň. Minimum bir minutdan köp bolmasyn. Bir minutdan ugratsaňyz, sebäbi poçta bir minutdan köp wideo ugratsaň gelenok. Ugradyň poçtama. Watana bolan söýgiňiz, halka bolan söýgiňiz, sylag-hormatyňyz. Umuman Şu adamlar ýalňyş hereket edýänligi barada. Isleseňiz wideo alyp ugradyň. Hakyky zady ugradyň men goýjak internetde. Şol adamlaryň ne söz berip sözünde durmaýan zatlary bar. Ýok diýjek gel. Lýuboý adam şo haramzadalar. Şolar barada Nämäňiz habaryňyz bar bolsa, näme wideoňyz bar bolsa düşüriň owadan. Ýa bolmasa lýuboý ýurtda ýaşaýaňyz dogruda. Mysal üçin işläp ýörenler bar, okap ýörenler bar, halalja ýaşap ýörenler bar. Hemmäňize jan saglyk. Indi hormatym beýik. Telefony alyň, ugradyň wideolaryňyzy. Men görerdim. Sesiňizi ugradyň. Daşda olar ýalňyş hereket edýärler. Samsyk hereket edýärler. Biderek zatlara ynanyp ýörmäň. minnetdar bolardym. Hemmäňize sag bolsunam aýdardym. Hakykatmy hakykat bolsun. Hakykat ýüzünde aýan bolsun her bir zat. Gördem. Onda näme? Nähili düşündireýin? Ýene-de. Bu ne ikinji çilimi çekdi diýensiňiz. Ey doganlar. Mehriban doganlar.

Onda näme? Kommentariýada ýazyň. Wideony paýlaşyň. Watan üçin, halk üçin hereket edeliň. Döwlet adam üçindir. Şu sözümi unutmaň. Hoş sag boluň. Janyňyz sag bolsun. Saglykda görşeliň. Meni sylan Alla sylasyn. Paka. Her biriňize.